Merħba għal dan l-episodju speċjali fuq Reskoli by Carlo. Xan kun qed nagħmel illum? Illum mill-istudio sa' television ġejna għall-istudio ta' Reskoli by Carlo u ħankunu qegħdin niddiskutu l-avventura tagħna matul is-sajf fil-programm Vale li kien jixxandar nhar t'Erbgħa fl-Erbgħa. Kienet l-ewwel skeda, kien l-ewwel staġun, nisperaw li jkollna staġuni oħrajn, forsi anke programmi oħrajn fejn tkunu tistgħu tarawna nagħmlu dawn dat-tip ta' programmi fejn jidħol upcycling u rilaving ta' affarijiet li huma marbutin mad-dar, forsi ma' xi oġġetti li huma 'l qalbna imma nixtiequ nirridekorawhom u nagħmluhom isbaħ. X'għandi hawnhekk? Mela hawnhekk għandi parti mis-set li użajna waqt il-programm Vale u wkoll affarijiet li għamilna waqt il-programm Vale. Ġifieri għandna dawn l-affarijiet kollha din naħa, din naħa, iż-żarbun li kont sbajt jien fil-programm għadu tali kwali wara bejn wieħed u ieħor erba' xhur ġie għal qalbi kuntent bih. Allura ħankun qed eh, nispjega ftit x'ġara u x'ma ġarax. X'kienet din l-avventura ta' Vali? Mela, bażikament l-ewwel persuna li avviċinatni kienet Valerie Vella. Hello Valerie, naf li bħalissa qiegħda biżi bi programmi oħrajn, Nawguralek l-isbaħ xewqat għal dawn il-programmi ġodda li għandek u eh, jalla m'għandux ma nerġgħu naħdmu flimkien. Nispra li ma dejjaqtek xi żejjed eh, għalija kienet avventura sabiħa ħafna ħadna ħsieb ukoll il-produzzjoni tal-programm. Mela, meta ġiet Valeri l-ewwel darba, eventwalment batit li messaġġ u ntqajna u diskutejna x'nistgħu nagħmlu f'dan il-programm. Mela, Jiena l-iktar li ħadt ħsieb huwa kif jidher il-programm grazzi għall-isponsors tagħna wkoll li sebbħulna s-sett. Tajjeb li nsemmi wkoll l-ewwel lil Henry u lil Manuela li bażikament għenuni biex nisbgħu l-backdrop tal-programm. U mbagħad kien hemm Oħti Marija wkoll li ħititilna l-fradal li konna naraw waqt il-programm u li konna nagħtu lill-mistednin speċjali tagħna, u wkoll lil ħija Antonio li ħa ħsieb il-YouTube channel, ħa ħsieb ukoll li jkun wieħed mill-mistednin fil-programm biex jiddiskuti l-band tiegħu u l-mużika oriġinali li qed joħorġu u kif ukoll ħa ħsieb l-editing kollu u anka dan il-programm u jieħu ħsieb eh, il-YouTube ta' Rescoli by Carlo minn hawn insellmilkom kollha kemm intom grazzi ħafna tal-appoġġ li tajtuni li li u lil Valeri. U koll nixtieq insemmi mbagħad għax Manuela u Marko baqgħu jiġu floor managers jieħdu ħsieb bej wieħed u ieħor il-mistednin tagħna u l-ħin li kien ikollhom għad-dispożizzjoni tagħhom biex jiddiskutu kienu jagħmlulna sinjali minn wara l-kameras fi x'ħin irridu niefqu, x'irridu nagħmlu, jekk kienx ġejjin reklami, eċċetera. Ġifieri dak huwa parti wkoll mix-xogħol li kien hemmhekk. Mela, parti mill-produzzjoni kien li xtaqna programm xi ftit jew wisq oriġinali u nispera li wasalna għaliha din. Kien programm marbut mal-ambjent, programm marbut mar-riċiklar, Kienet importanti ħafna li nagħmlu enfasi fuq l-affarijiet kollha marbutin mad-dinja tagħna, speċjalment ma' Malta fejn għandna riżorsi limitati fejn jidħol aċċess biex narmu l-iskart, x'nistgħu nagħmlu biex innaqqsu l-iskart. U mhux biss nagħmlu recycling imma wkoll nagħmlu upcycling. Sirna nafu ħafna affarijiet interessanti fejn jidħol l-ambjent, l-annimali u n-natura ta' madwarna u wkoll tgħallimna ħafna affarijiet fejn jidħol ir-riċiklar, x'nistgħu nagħmlu, x'ma nistgħux nagħmlu u kif ukoll nevitaw milli nżidu l-iskart. Bażikament nużaw oġġetti li ġa kellna li konna ħa narmu, nirranġawhom u nerġgħu nużawhom, kemm bħala dekorazzjoni u kemm bħala użu, jiġifieri mhux biss affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' kif nevitaw l-iskart imma kif nistgħu nerġgħu nużawh dak li aħna naħsbu li huwa skart. Mela, ħa nħallikom ftit għal għal ftit footage li kellna li ħa Antonio waqt il-programmi u hemmhekk tistgħu tieħdu idea x'kien qed jiġri wara l-kameras ta' Vale. Grazzi hawnhekk lill-crew kollu u anke lill-istazzjon lil Net Television li tawna l-opportunità li nagħmlu dan il-programm li nista' ngħid li huwa programm għal qalbi. Grazzi talli għamiltuh popolari intom li segwejtuna. Infakkarkom ukoll li l-programmi kollha ta' Vale mill-ewwel sa tlettax-il programm tistgħu tibqgħu issegwuhom jekk għadkom ma rajtuhomx jew forsi hemm xi ħaġa li tinteressakom u tridu terġgħu tarawha, qegħdin kollha fuq il-YouTube channel tagħna Rescoli by Carlo u qegħdin miġburin kollha taħt it-titlu ta' Vale, ġifieri hemmhekk tistgħu taraw terġgħu l-programmi kollha tagħna u taraw jekk għandkom xi dubju fuq xi affarijiet li aħna għamilna, tkunu tistgħu terġgħu taraw il-programmi kollha wieħed wieħed u taraw x'għamilna. Upcycling forsi hemm xi teknika li intom tixtiequ titgħallmu u ma rnexxilkomx taqdu art jew ma kellkomx gwida għaliha tistgħu terġgħu taraw biċċiet mill-programmi jew forsi kien hemm xi mistieden partikolari li intom xtaqtu tkunu tafu iktar dwar x'jagħmel jew x'tagħmel dik il-persuna U forsi anke jekk għandkom għal qalbkom l-ambjent u kif nistgħu nevitaw il-pollution u kif nistgħu nevitaw affarijiet li jistgħu jagħmlu ħsara lill-ambjent tagħna għandna biżżejjed ħsara fl-ambjent. Ġewwa pajjiżna għandna bżonn nikkontrollaw ftit u nikkontribwixxu biex l-ambjent tagħna nieħdu ħsiebu, insebbħuh u ma nħammġuhx. Mela, il-filmati f'idejkom, ħodu gost arawhom. Grazzi, nerġa' nkun magħkom dalwaqt kemm nagħlaq din il-biċċa tal-programm tal-lum bażikament.

Tavale u x'kien qed jiġri waqt li konna qegħdin nagħmlu recordings tal-programmi. Tajjeb li ngħidu li l-programmi kienu rrekordjati, jiena nħobb programmi live, imma din l-avventura nzertat kien programmi eh, rrekordjati u kien ikollna ħafna xogħol u preparazzjoni li jsir qabel. Mhux biss bħala x'ħan għamel jiena eh, waqt il-programm tal-upcycling, kif ukoll waqt ir-rokna tal-upcycling, kif ukoll il-mistednin tagħna u kif stajna norbtu t-temi flimkien. Waħda mill-affarijiet li ehm, rabtet il-programmi kollha flimkien kienet il-buzzword. U din il-buzzword bażikament konna nażluha minn ġimgħa l ġimgħa ehm, u niddiskutuha għal minuta jew tnejn eh, biex bażikament torbot kollox flimkien. u torbot kollox flimkien għal raġuni li speċi dawn ħafna minn dawn il-kliem bħal restyling, repurposing, repurchasing, eh, xi jfissru u kif jistgħu dawn jaffettwaw ukoll ehm, l-andament tagħna ta' kuljum. U l-andament tagħna ta' kuljum bażikament marbut ma' kif aħna nikkontrollaw lil nfusna fejn jidħol skart u fejn jidħol ħmieġ u fejn tidħol pollution, eċċetera. U b'dak il-mod irnexxielna nwasslu wkoll tru kelma waħda messaġġ darba fil-ġimgħa. Ħaġa oħra li kienet vera interessanti waqt il-programm kienet ukoll ehm, slots li kienet tieħu ħsieb Valerie kien ikollna ehm, footage eh, preparat eh, minn Valerie li kienet tieħu ħsieb kollox jitajjeb li ngħidu li Valerie il-kontenut eh, tal-programm ħadet ħsibu jifej jidħlu l-mistiedna u kien ikollha wkoll recordings barra mill-istudjo. Waħda minnhom, l-iktar waħda li hija għal qalbi kienet l-intervista ma' Marie Briguglio li bażikament din qabdet ir-rota u bdiet issuq mid-dar għall-università u tispjegalna d-diffikultajiet kollha li kellha biex tasal minn post għall-ieħor bir-rota. Tajjeb li nfakkarkom ukoll li jiena l-għażla tiegħi personali li ma nsuqx kienet ukoll waħda mir-raġunijiet kienet eh, raġuni ambjentali biss eh, biex nieħdu passi bħal dawn huma passi li xi mod jew ieħor rridu nadattaw għas-sitwazzjoni u ċirkustanzi li ngħixu fihom. Jiġifieri jiena bħala persuna nadatta ħafna, sfortunatament it-trasport pubbliku mhux dejjem jiffunzjona kif suppost allura rridu nadattaw jew naħsbu ħafna iktar qabel biex naslu minn post għall-ieħor. Xorta ma jkollu l-ebda valur, mhux hekk?

For a first time. Very nice. Issa naqra dry brushing kif Sandra. Plastiku. Sa, dak ħin kollu nixbor minn. Konna ħadna l-istudenti, ir-ramla l-ħamra, jagħmlu fidwer, ikkalkulaw 50 kilo. Madonna. Eh, normi, mela. jien dak kemm nixbor, l-aħħar darba kelli bot tal daw ix-shakes tal-bodybuilders, taf kemm kbir, mhm. kollu mlejtu. Bdaw hekk il-biċċiet żgħiret. Kollhom lejtu bdaw il-biċċiet żgħir. Jien dak il Se dak immaġina dak parti minn xi xkien, ġifieri l-biċċiet l-oħra tal-flixkun se spiċċaw. U minn kollox hawn, eh. Kull kulur. Bluni tiskanta u ħafna bluni. Eh? Blu li ktar ikun hemm reds. Mhm. Dak waħda mill-sorsi hija wkoll il-taf inti l-għaw sajjida jagħmlu il-jerry cans u hekk. Yes.

Mela, wasalna għall-aħħar parti ta' din ta' dan l-episodju speċjali li għamilna fuq Val. Il-kelma postmortem tinstema' naqra eh, stramba u nixtieq ngħid Eh, nixtieq nuża l-kelma bħala evalwazzjoni, imma l-evalwazzjoni tal-programm ma tiġix minni biss, imma tiġi wkoll minnkom it-telespettaturi li kontu qegħdin nissegwuna eh, kemm fuq it-television u kif ukoll mill-YouTube channel tagħna nixtiequ dawn l-affarijiet minn għandkom issa. L-ewwel ħaġa tagħmlu subscribe taċ-channel tagħna Rescoli by Carlo biex tibqgħu issegwu dak kollu li kien eh, dak kollu li jiġri eh, kull ġimgħa waqt dawn il-programmi Waqt dawn l-episodji li nagħmlu aħna għandna ħafna avventuri ġodda x'ħankunu qegħdin naqsmu magħkom u wkoll ħanoħorġu anke barra mill-istudjo tagħna. Nixtiequ nkunu nafu bażikament x'taħsbu intkom fuq dan il-programm Vali. Naf li kien hemm ħafna minnkom li ġa tawna l-opinjoni tagħhom ehm, u suġġerewna ħafna affarijiet x'nistgħu nagħmlu waqt il-programm. Jekk tixtiequx verżjoni xitwija tal-programm Vale, jew verżjoni differenti li nistgħu nkunu qegħdin nagħmlu waqt ix-xhur tax-xitwa bażikament minn Jannar li ġej, u l-kontenut, x'taħsbu fil-kontenut, x'taħsbu li aħna nistgħu noffrulkom bħala programm mhux biss fejn jidħol l-upcycling imma fuq l-informazzjoni li intom tkunu tixtiequ li ssegwu li titgħallmu jew tkunu tafu nistennew minn għandkom. Mela, dawn huma l-affarijiet tlieta tliet affarijiet li semmejtilkom issa. Għamlu subscribe taċ-channel tagħna minn hemmhekk tkunu tistgħu issegwu x'aħna nagħmlu minn ġimgħa għall-oħra bħala Rescoli by Carlo X'tixtiequ? Aw, jekk tixtiequx programm simili bħal Vale fix-xhur li ġejjin, jew jekk tridux Vale jkompli s-sajf li ġej, u l-kontenut, x'tixtiequ taraw bħala kontenut, x'tixtiequ titgħallmu tkunu tafu jew taġġornaw ruħkom fuqu. Grazzi ħafna jien min-naħa tiegħi llum għal daqshekk nispera li dan il-behind the scenes, dan eh, l-inventarju tal-programm Vale oġobkom eh, u nismaw nisimaw minn għandkom. Tinsewx tgħaddu l-kummenti tagħkom jew taħt dan il-vidjow li qegħdin taraw bħalissa jew fuq il-Facebook page tagħna Rescoli by Carlo ovvjament jew inkella anke fuq il-website tagħna tistgħu tibgħatulna messaġġi hemmhekk, tistgħu tibgħatulna emails jekk għandkom interess, ehm, tkunu tafu ehm, jew taddunna s-suġġerimenti tagħkom tistgħu tibgħatuhom personali lilna mingħajr ma jkunu qegħdin jidhru fil-pubbliku. Grazzi ħafna minn hawnhekk nixtieq nerġa' nirringrazzja lil Valerie Vella ta' din l-opportunità li naħdmu flimkien Grazzi lill-produzzjoni kollha tal-programm, grazzi lill-familjari kollha tiegħi li tawni l-appoġġ kollu biex dan il-programm iseħħ minn ġimgħa l-oħra. U grazzi speċjalment lill-isponsors tagħna. Kellna sponsors varji, sponsors differenti u għamluna kburin b'dan il-programm li għamilna aħna għalikom. Tinsewx, l-ambjent u li nieħdu ħsieb l-ambjent ma jiqafx